Pako ndopapo wakacheka. Akandicheka pazasi panapa. Iwe.
Ah, chengete mwana. Atombondibatsira kuchengeta mwana. Mwana wacho chirema. Kana ndakamuti ndokumbira chakati, anogona kunge ndichi uya mutauni. Ndobva ndaenda mira ipapo ndikusvike izvezvi wotozongopedzisira woramboza ikandosiyana nacho. Ichitu akanditambisira nguva yangu. Takagara tese 5 years. Tichigara tese. Hasha TV. Uh, kutokumbira kuti dai zvebvira mangwana ndaikuuya naye ndaingouya naye mangwana mari yachona Ah, apa ndabva nekubasa samai ndangotirenge ndenge kubindura kune maini inonzi kwarojas kwarojas Eh. ya ndeyababa ndeyababa baba vakashaya amaini ndedu
nderangu kana uriwo unezita riva maini ndako maini ndeyangu nekuti baba wako havachisina any party yavachapuleya pamugoda wewe ndiwo wakuita zvemaini apa kunzwika pamina pane wakoma vanonga vari pamberi pane madzikoma ari pamberi
asi kubva kwawaita kubasa waratira kuti unofanira ngo wabva waenda kubasa unazvo wosisamunuka kwakudaro changamira nemodada tinovimba ndokwadome saikwadome eh. ndiye akanga ambofonera namukoma wakachinza hako wandakataura last time

amire tataverenga kairi pasamuno hausi kuchengeta mwana wako apo chirema wakanditambisira nguva yangu ukandiramba wakandicheka pahuro ukandidimbura tsinga nepadumbu
Munosimuka masimuka mopika kuti ndopika kuna mwari zvese kumberi kwachena kwakabva kwanzi huyai nechitupa nepasipoti yangu right

vanenge vachida kunzwa nyaya nyaya idzaoaaiaai munhu wese ari pasi pano ane nyaya dzinogona kumuwana hapana munhu ari pe saka taurisai ava vanzwewo vagokopawo mazuva mukutaura kuti nyaya pamwe inouyo uno kwavari tine zvetiteketeke kunge tiri kukonzana kuti ha titaure izvi kuti vano vanhu muru chitaurisai vakoma vangu pacho
chekutanga haachengete mwana haatombondibatsira kuchengeta mwana mwana wacho chirema kana ndakamuti ndokumbiro chakati anogona kungondichi uya mutauri ndobva ndaenda mira ipapo ndikusvika izvezvi wotizongopedzisira woramboza ikanongosiyana nazvo iti two akanditambisira nguva yangu takagara tese five years tichigara tese
ndinozvika namwari ane zvese zvandichataura mwari andikumburira

Chandiri kupokana nacho ndechokuti mukadzi handina kumuramba asi kuti taigara tese kulokesheni kuchibadzi tichigara tese mukadzi ndakaenda kumba ndakanomupa 25 dollars ndichiita imari yerendi ndichibva ndabuda pamba ndabuda pamba mangwana acho pandakadzoka ndakadzoka zvinhu zvatakurwa kumba vaendesa kumba kwavo kwandii ndakabvunza zvikanzi zvoni uri kuita zvevakadzi vakawanda
ndakatoteera ndakatombotanga kugara naye ko

Dai usina kumucheka ikatsikwa-tsikwa kumapurisa dai muri mese saka iwewe natsa kutsanangura chatiri kuda ndechokuti unatsa kutsanangurira dai pane chinangwa chako nenhamo mukadzi
uyu mukadzi uyu inini andinombomuramba Handina kumuramba asi kuti iye ndiye akaita sekunge andiramba. Ndakasvika pakuteera kumba kwavo. Akatozombosvika pakuenda kuchiweshe anga anetsana nevabereki vake. Ndakatoteera ndiri nemwana uyu ndakatotanga kuwirirana naye ikoko ndakatotanga kugara naye futi ikoko.

ukaona wabata weapon watoo bond mukadzi ndiye anofanira kubata weapon nekuti havana simba vakadzana kwete murume wewe kuti tikatarisa zvakabody yestructure yemukadzi uyu newe unganzi ungachekwa ribanga naye ah, chete kutaura semunhu akanotanga kunoripota ndiye andii Eh, zvinogona kunzwika but vanga chairo nditori nani inini chandinongovachiakutokutsira vanhu vanotaura chokwadi izvo zvikauya apa uyu chii chako uyu mukadzi wangu asi akaenda kumba kwavo agere kumba kwavo
Fuma and Davis. So I'm glad we're going to see. pamusoro yechangamire ya zvikungooneka zvega kuti idzi ndondururani matsananguro yaita amai ava watsanangura vachitaura kuti iye akabva azoenda kumba kwavo ndobva atora chitupa chaamai ava nepassport handiti mavona saka iye kuti achinyatsa kutaura ipapa hapana kana chaati atanga kutaura mubvunza ese amukumubvunza ika haana zvaati ataura zvinoenderana zvinopindura zvataurwa namai hapana zvaati atanga kutaura saka ndondura ndati chitupa chake ndechekudistrict ripi ye aiwa awo baba
shamba
ah, ndonhubu idzi vaonere zvokuvaita
pasipoti nina ndinombomutorera
asi mambo waye akutaura kuti vakatora nyika eh, zvechituka nepassport ndanzwa achitaura but hamine ah, kutora handina ah, saka kugara kwaukaita nemukadzi uyu chii akamboita history yekurasika njere pamakasiyana ipapo akugara kwakereka wakangonzwa here kuti akasungirwa pagama akupenga kana kuti akaenda kuchipatara vaakurapwa anokunyepera sei kana asina kupenga angazitanga zokuvengera kuti kwatora chitupa changu ah, kunenge wangotaurawo but ini zvechitupa handinombotora ndinochitora ndochishandisa vamwe vanotora utsinye ndakuona kumiti past hauna kwauchaenda hmm. chitupa kana usina chitupa haufunguyi kana kubasa haukonzi saka pari panhau yechitupa unofanira kuti uvatorese chitupa chavo whether ndiwe hausiriwe unofanira kuti chitupa chavo nepasipoti yavo varikare vasina kukundika tinotenda then pakuchengeta mwana unofanira kuchengeta mwana wako Kani mwana ndo wako. Eh, mwana chine mwana mwana. Awu tsitsi ne chibanda. Chingagara na amai pane mwana kumari. Kana chikagara na amai pamutemo une mochi sport sponsor naye. Ani. Icho bani. Chino kana usinga sponsor unoti chino sponsor ani sponsor wani ani sponsor na mwana wako.
Zvinoita. Mm -hmm. mari yekuti atengere mwana chikafu pamwe dzimwe nenguva ndakawana mari ndinomupa
wanzwa here achitaura kuti kuno muti huya tautisangane utore mari mukadzi wouya ozokubata pafoni wadzima foni auchabatika One hour akakumirira mari iyoyo dzamara aenda kumba wambotswe right in right achitaura here? Eh ndamunzwa achitaura izvo. Saka ndopandakura ndichibvunza kuti wakamboita ndirombe nekuti ari amupenga ukati haana saka uchimidza asina kupenga akutaura chinhu chokwadi varume tinozviita kuda kufusa vakadzi asi kana iri hanzvadzi yako kana atete vako vafixwa tinoona varume tichiviruka kuti mwana wamai wangu haakadzama tichitobata chiro wangu washe saka iwe ukuona kuti ava havana hanzvadzi dzakwanisa kubata mhanda matsipa chaichai saka nyaya iripo ndinokudai mwana unochireka mwana wake uchapuwa machengetero nachangamira ukasachengeta mwana iyeyo uchazoona kuti nyika inoyi yakaomba tsera
tichakupa bank account paunoisa mari iwe unza ezvikurazvawaisa chi esa mari amai muno account

Motevera mumashure mimi makaenda pamberi ka hamugadziriswe nyaya dzenyu saka pamuri kunzi neipai bank account ka chiita izvozvo uyu benard kana atadza kuita izvozvo onekwa kanodari makuzokuona ipapo
pamusoro pamusoro ndichidawo kuti nditsanangure eh, vana vega vega kana nyange wachiwandirana zvavo ah, uyu murume nemukadzi eh, murume ari kuti Murume ari kutaura kuti mukadzi wangu ndiri mukadzi wangu handiti anomuda uyu mukadzi ari kumba kwavo azvinzava asi murume anomuda murume ari kuti mukadzi ndomuda ari kumba kwavo ipapo tinofanirwa paongorora zvekare handingarambe ka ndichifambira mukadzi kumba kwavo inini ari mukadzi wangu inini ndinofanirwa kutoenda kumba kwomurume wangu Dai nhasi tichitonga nyaya yekuti uyu ari kutadza kuchengeta mwana wake kumba kwani kwake kwaakagara nomukadzi wake uyu atuta zvinhu ko aenda nazvo kumba kwavo kwaamai vake nababa wako kureva kuti murume nomukadzi era vakatosiyana vakaramba saka kana pakadaro hapana muchato kuhwandirana uyo ari kutohwandirawo murume Murume ari kuti uke inini oh handiwa futi saka tikutoshanda nematsotsi ese
naye maamai eh, murume wenyu muchiri kumuda amuchadamumaoiwe murume mukatomuda

nyaya idzi takadzigarira pasi semhuri tikambonge tichitonanga munyina wangu ndichiti zvimwe kuda ndiye andambudzi handingatendere hangu munyina wangu kuti atadze kuchengeta mwana wake mushure mazvichiri chirema kudaro chiro chakaipa zvichokwadi eh, mainina ava vaigara kumba kuchipadza zvichokwadi mukomana ndakabva naye kubasa tikauya kumba akasvika akaona kumba kusina chinhu zvinhu zvatutwa zvaenda mushure mazvo mukomana akati ndakambomuti aimbomira ah, zvimwe kuda pane chakanganisi mukomana akazoteera ndobva atanga kutonogara kumba kwacho ikoko kwaatezvara wake atezvara wake ndodairo vaidriva marori vanga vasingawanike kumba nguva nenguva ndaitoti zvichokwadi kuti kana takuda kuenda kubasa ndaitodriver kuenda kunomutora ikoko toenda kwatinoenda dzimwe dzenguva naivo amainini ivavo indowanza kushanda tichienda kuchegutu nezvinhu zvekumaini kwedu taitoenda navo mainini avo vouya ivo vakabata mari yekubasa variivo semudzimai wavo zvinhu zvakangotanga pakati nzvengei nyaya dzepfuma mukati memaoko emurume wangu Mainini ava vanoda kuzoti vafambidzane nechi nemurume zvakanaka ndokubva pasimuka nyaya yekuti urwere hwemwana uhu chirema chiri kutaurwa nezvacho nhasi mwana womunin'ina wangu zvichokwadi mainini vakauya kumba kwavabereki kunova kwasara mai vangu nechirikadzi iriko kuchipadza vachitaurawo zvavaitaura vakatanga vari vaviri murume nemukadzi ndofunga murume aitiwo mukadzi akaendawo kwaaenda zvimwe kudai udzwa here kuti ndaamwene wako vari kuremadza mwana vakazosvika pakuya vega mainina kumba kwamai vangu vakataura vakati mimi ndikuya kuzokusiirai mwana kana mwana wangu asina kukwanisa kufamba ndikuya kuzokusiirai Amai vangu vakasvika paextent yekundiudza ine vakati zvinorevei asi nekuda kwekuti ndakangoshandisawo zvangu pfungwa dzeukuru ndikati ano hazviite ini nichinyarirai amai ndokunge amai vakambonyarara zvikadzokoroka rwepiri ndakangopesana navo nguva diki diki ndichisvika pamba inini dzamara kusvika amai vakazosvika pakuenda kucivil court vachinotaura kuti zviri nani iye mukadzi vake asauye pamba pangu vakapinda mukoti amainini ava naamai vakataurawo mashoko avakataura amai vakasvika pakugrandwa peace order yekuti amai nina havasasvike kumba kwavo ikoko isu hatina kuzvitora sezvinhu zvaa zvakanaka asi nekuda kwekuti chembere yakanga yabatikana kuti mashoko ekunangwa huroyi nemuroori gare gare zvichokwadi mukomana uyu ndakamuudza ndikati iwe kana wakuda chitora mukadzi wako muchinogara mese kumba kwenyu kwamunogara mene mushure mekunge varwa vana uyo akauya aine ronda zvichokwadi pakati makumbo ake achiti ache ndikamhanya ndikanomutora zvichokwadi ndikaenda naye kuchipatara ndofunga kana kutorapwa kwacho ini handina hangu kuda kuti ivhurwe sepolice case ndakangoenda kuchipatara ndobva ndasvika ndikataurwa nevamwe wandakataura navo vekuziva ndobva arapwa arapwa rwepiri hondo yakaitika yakaitika pabhawa repanhika
handisati ndasvika
honde mbiri yakaita eh, ndiye akatanga hazvina kuitika musi mumwe chete zvinhu izvozvo uye achekwa vakatozogara vese futi kuchiwechi vabva ipapo pakazoitika hondo yepiri yakazoiti amainini kuti vachekwe yakaitikira uye anga ari mubhawa murume achimwa doro handisi kumumutika kuti ndiri kumuvhariridza kwete ainwa doro pabhawa reparidi paipai Achimondoro saka ainzi anga ane mumwe mukadzi here aishanda mubhawa umu kana kuti mukadzi aiwanika pabhawa apo ipapo handauzozvibata zvangu waaidanana naye mainini ndobva wauya kuhondo but havana kuuya vakananga kumukadzi iyeye vakuuya vakananga kumurume vaine anenge ainzi munin'ina here ndo vakasvikwa zvichokwadi vakatora bhodhoro rikapwanyirwa pasi vakuda kutora chibaya saka uye akakurira maini ndobva aita sekunge aisa bhodhoro repakubvutirana kwavati ndobva ranocheka paruoko rwamainini zvekurapwa kwavo zvechokwadi yakaitwa sepolice case ndikaenda zvekare inini tikaenda kuchipatara zvekare
mwana nevabereki regai tinzwe nyaya yavo
vari kuti vabereki vamaya isusu nyaya dzakupotwa muno asi kuda kubuda madziri tichipinza nyowani iye ngeatonyowani tinoda chete munhu anokutaura muchidimbu chiri chokwadi saka imimi muri kureva kuti vanhu ava vachiri pamwe chete ndo mhindura ndikuda kupesa kwamuri eh, vari pamwe chete here sokuti pamwe chete nechinangwa chekuti mukadzi eh, akaraaomuni uyo anga achititi pamwe chete mukadzi wangu saka nyaya iripo ndeyekuti uyu uyu haasi kuchengeta mwana one two ukacheka munhu mutemo wedu weropa ukacheka munhu munyika machipadzi wethe afa hana kuburitsa ropa unobhadhara mombe nembudzi kucheka munhu chete kana nereza ropa rikabuda adzimai atenderero anditi ino yakwa mambo kucheka kwakuita mukadzi haisi mombe then kusachengeta kwauri kuita mwana unofanira kuchengeta mwana wako ndewako kana akatova asiri chirema kana chikava chirema ndechani uye haana kubva nemwana kumusha kwavo ende zvinoita mwari kana akachengetwa zvakanaka namwari akanzwa tsitsi chirema icho chichadzoka kuchengeta futi mwana hafane kukura asisiza kuti ndiri nherera ivo baba naamai vari vapenyu zvinofanira kuitwa norufu Eh, chokwadi saka nyaya iripo ndeyekuti unochifanira kuchengeta mwana wako eh, ndapanzwa pfuma kana uchida mukadzi wako iwe uchida mukadzi wako handiti nemwoyo wako wese unotsvaga kunyaya woenda wonoteta madzimai ihuku ndabata huku dzokai kumba ano kubva mabvira akaita nekuchekana nokukakavadzana ah. saka bonzwa saka kuti adzoke ega pasina kubata huku hazviiti zvinonetsa hazviratidzi chino chido chinoratidza kuti atezvana nababa naamai ndauya shoti rakazana mudzimai wangu unopoterawo kwana sahura wako ndikuda mudzimai wangu uoshedzwa mukadzi uye mutaurana pasai kana usina kuroora kana ukaroora unochitya baba ayapena ndombo mushedzwa vangu kana kuita two three days muchiteterana mukadzi wako wabatawo madzokera ndichinonzi chiwana zvino kana muchiti makore mairi matatu gumi ramakore muchiti mudzimai wangu ari kumba kwake azviratidzi saka baba naamai uyu uyu unomuzasa mukwasha wenyika pamusoro ivedari zvese zvandichataura panavo vasvava zvichokwadi mwari ndikomborera pamusoro wemambo pamusoro wemakorokota zvaraizvo
mubvunzo wandangobvunza chete ndokuti munomuziva here kuti mukuwasha wenyu
haana ah, chaakandipa ndokuziva kuti mukuwasha kana kuti chikomba kana kuti chii handina kana asi kuziva kuti akagara nomwana wenyu munozviziva aigara kumba kwangu inini ndiri south africa saka eh, pamusoro chakamira chambobuda two minutes vane vanhu vakakuvaona saka ndazvitaurwa
saka
saka presiding officer vedu va zvinguva inei kusvikira changamiro adzoka
saka kana ungo usina kumwe wakawana chaukapisa hatizvaka unovimba vakakupira kana ka vachakupira hadzisangani Yatambo vashiri rachiri kungobhurundi muno muzeya kuti mukwasha but haasi mukwasha wanzwa mapindura vaya ya ndakanzwa vaigara mumba kwavo ichinenzi vanokuziva kuti mukwasha asi chaukabvisa hapana ende chokwadi andinobvisa saka iwewe zviripo ndozvekuti takuti kana uchida mukadzi wako unonotaa Nani? Oyenda kutaura nemukadzi wangu. Andika. Mataurirana.

mukadzi uchikumuda inini mukadzi wangu ndomuda
kana nhasi tikakuti enda nayo anogara zvakanaka eh, ndinonogara nayo nekuti kakawanda ndichitoedza kutaura naye ndichitidzoka kumba
panyaya iyi chiriko chete ndikuti dare rinofanira kutarisa kuti mukadzi pache zvake ndiye ataura kuti inoda kubatsira kuchengeta mwana saka dare hatigoni kumanikidza mukadzi kuti adzoke nekuti iwe ukutaura nemurume wako kuti unomuda uchitya kubhadhara weda unomuda haumude kugara kwakaita naye ndokunobhadhara chete munomudare saka nyaya iriko ndeyekuti kana next court kana chief vatenda vasina kudzoka next court unouya kujudgment yako mukadzi ataura dare tichinzwa kuti anoda kubatsira chete kubhadhara kuchengeta mwana zvichiva kuti dare harigoni kumuti mukadzi dzokera dzokera nokuti utaura kuumunda two years tese panapa tinonzvenga nyaya asi yangu manje manzvengera kuti akapusa Wakagara patezvara usina chawakabvisa mukadzi uri kumuda nhasi uri uno muno mudare mukadzi uri kumuda uyo anofanira kumirira judgment chete kuru next court kana ati chief wari wabuda zvekuti havasi kudzoka pamusoro
ya nyaya yakafanana nei ndakamboiita tsotsi chiuda kuitwa noi ndakambochiita e, ndiri kwachief kandeya kugara kudaro i ndaida kuwana marambiro nokuda kuti ndisabhadhariswa saka inini chief vakanditi mukadzi uri kumuda here ndakabva ndati ehe ndiri kumuda Ndobva mukadzi apuwa mhosva yekuti uyu hatigone kumuripisa munhu nokuti ati achiri kubuda zvikanzi vabereki vemukadzi manje nemagariro yandakanga ndaita nemwana wavo zvemusango zvisingazikane kana kumba kwandaigara na baba wangu handaigara chingomurova kuti asatambire pandiri asi ndandanyangadza mwana wevanhu saka ndakatobudirira nokuti awabereki vange vasisada zvichienderana nemagariro yataita saka ndakairamba zvakachenjera nyaya iyo handakana chandakaripiswa kana uu zvakafanana namuza nemukoma wangu kana nenin'ina wangu izvo haiita pa zvandirangaridza nyaya yangu
Thank you.

kwete ndoimba ndine mari yandakavapa nekutambura kwavaita 400 sechikwereti kuti vanyike madhamu kana vachinge vaenda navo kana zvabuda wotidzosera kana pasina mopota muchindipa hafu hafu sevana vangu zvikaita seyapera mari handina kudzoserwa ndofunga ndaimbovabvunza zviko zvakamira seivo baba ishamari yangu zvikanzi a ah, mama zvinhu zvacho zvakaoma ndichakugadzirisirai e, vanga vasati vatocheka mwana wangu kwawakazocheka mwana kwanga kwatochi ah, vanga vatocheka ah, vanga vasati vacheka kwawakazocheka mwana kwanga kwatove kumberi kuti mwana wangu auye kumba aishaiwa mari yerent vanoroja vanga vasina chikafu chikafu ndaitopota ndichitumira kuti baba wacho vakanditumirawo mari kubva south africa kana ndakaenda south africa ndopawo pachangu chechie ndoita se ndombawo ndondagara zvichienda sezvichanaka zvekuti kana mari yedo kana mari yesimuka vaiuya ah murame wangu cheyo cheyo ndofunga taigara kuti cheya inini panapa Ah mama makatondirasa mune mandirasa kumba kwedu hatitombotiona vakoma vangu vaigara vachimhanyisana nevakoma vake vamhenovo vaiti amheno ah, aiba kumatengi koko vamheno zvaiitika kumatengi koko waiti wakashanga waisvika aita zvoondotora mari aitizira kupa vangu inda asingamuzinge tikotoa ah, ivana plus vane ukama

angoti mukwasha wangu mukurara apa ngaadzidze kutaura chinonzi chokwadi pamberi pamwari mwana wamuri kuona uyu mubvunzei uyo ari apa kuti kana pamba charo norizero tinoita mari kusvika zuva ranhasi Pane chikafu pane chi haamboziziva kuti zvinoita mari. Pawakagara vese nemwana wangu havana kana mbuta kana 3 months. 2017 wai zhinji yese agara mumwe kwangu. Kana kutenga bhanduru remuriwo remavheji kabvunze yava kuti zvinoita mari havaziziva. Chikafu chese vaizviwana kumba kwangu. Saka nani chikumbiro kuti kana vachitaura nyaya ngavataure nyaya yechokwadi pamberi pamwari vasanyepe kana kuwanza zvimaspice kuti nyaya itese inake ndozvandiri kukumbira ndosaka takuunza kuamisa amisa ndosaka maona ndakuunza kuamisa
taura kokupedzisira takukoza mubvunzo wandinawo ndewekuti ini ndingasvike pakugara five years dzese ndichitadza kutenga kana chikafu pamba ndichiziva ndikugara pamba pana atezvaa
wati ungapedze five years usingatizi kutenga pamba

Wabika chokutanga wadzorera chitupa chavo wagadzisa chitupa chavo nepassport ndochinhu chokutanga chechipiri kucheka kwavo kwavaita unovapa 300 munhu kudare inoita 300 unobhadhara munhu yekucheka mumunhu tozouya

uchabhadhara kuchengeta mwana 100 dollars per month yapera nyaya ndinokumbirawo ndine chichema chema chesu ndine mhuri yakati wandei yandochengeta kuna vana vangani vako vari musango wacho vanoumukadzi wonaye vasi musango vari kumba vane kune vana five vari kumba kwangu kwandogara kozoita mukadzi umwe wandogara naye ari kumaini kwedu kune mwana
saka iwe pamwedzi ufunga unobata mari Ah, zvegoridhe zvinonetsa kuti asi kazhinji kacho usually kufungira kuti ungakwanisa kupa mwana wako mwana anokwanisa kuburitsa vana 30 dollars
mwana takupa judgment kuchema

ya pari kunzwika but panga ndichikumbirawo pamati ndibhadhare mombe apa kumukadzi handina kuramba eh, but uri musi wa 16 ah, zvino- Mweya naye unenge wawana.

yenguva yaakagarawo nemwana wangu kubva 2017 svika 2022 ndokwakapedzisa kugara vese
hameno makambinge mambomupa risti here

but
mukoma wacho batsira munin'ina
changamire ndaimbitike kubatsira kunowanikwa mushure mekunge ndapirwa mukana mazuva ndonongedzwa ndonzi ndinoreva nhema zvino pane zvino zvinoitika mudare pakutaura kana kudzinza zvinoiwanika unosefa wega mauzwa akanaka nakai woona kuti kana iwe unogona Eh, zvimwe zvatora mashoko ekutaura tinenge tinawo but pamwe tinosvika pakuti regai zvipfuure vataure iyo sana atezvara hatikwanise kunge tichitaura zvinhu zvino munofanira kutaura makasununguka chokwadi chokwadi chete ndocho ndo zvandareva kuti tikataura kuzi kuti uito sekunge unozopindura kana atezvara zvine zvisingaite se zvine zvisingatendeki asi ndodaira paita nyaya yepfuma zvechokwadi Ukagara nemwana wevanhu semudzimai wako unofanira kumuroora sezvandakatoitawo inini kwangu kwandakaita se vandakaroora asi zvino kana zvouya zvokupinda muri mukati medare kuipikisa inonetsa inoenderana nepfuma nekuti ana akatorwa akaenda kumusha kwevanhu anenge achitoda zvekwake asi chandongokumbira ndechekuti natezvara wangu naamai wangu ndodaira kuti yaingoda kuti vonyora pongoti zvikaitwa zvembonamo izvi asi ndodaira zvakatodarika nekuti Mkwasha wakatogara naye vakumuziva pongowo chiri tipobudawo list rationa rekuti iye achikuba mukadzi wake vakatogara naye mataura zvakanaka mataura zvakanaka dare ranzwa Pachati tinoziva chivanhu chedu chinoti kana maa munopfungwa yekuti muda kuti muyanane natezvara dai ipapa kusimuka kwawaita somabvunziwa awaitiwa na ateta wavamira changamira dai vatopindira vachiti haa tigoipa kutaura natezvara kuti titongane asi tida kuti uradare daiti pfungwa dzako dziri right iwewe atezvara wari right kuti iwewe unotuka nekuti apa watanga kutosimuka zvichiratidza kuti watotaura kuti atezvara hawana kukwana kana mama akateerera kusvika kwenye anga aitaura poindi chaichaiyo here kuti anga aida kugadzirisa kana kuti anga achitotuka tezvara ndakataura ndikati kutongana naatezvara kunonetsa hakutenderi asi chivanhu chinoti chii hazvitenderi zvokuti dai pawanzi nasesa eh, eh, iyo mukoma dai wabva watofamba uchibva ikokuye uchiuya kuti changamire tiri kukumbira kuti titure dare tizotaura nateanzo changamire mukati meutongwa hunonetsa mazva mashoko ambogaria nekuti ureya kana uripi hwatoiko kare kubva kwandiri kubva pakutaura kwataita munyaya yamaini nyaya yatitaura ndeyekuti mari batsirai munin'ina wenyu
hapana mambosvika mumusha asina suno masvika mudare muno hamuna mbonana but dare rekuti dare rachifadzi raona kuti zvinokodzera kuti mubvise mbonana uyu munin'ina wako ati haana kuti Ndobva vanzi iwe mukoma, iwe mukoma avo vachitotanga kutaura nhoroondo. Kubatsira ndozvokuti ukaona paomaka unojegera munin'ina wako. Zvakadai wajegera munin'ina wako kana nechembura zvigamuri kunyanya tochifamba nenyaya yedu zvakanaka. Iwe ukashaya mari nokupenyera kwawakaita unozoona kuti ukupenyera here? Haunyari wokuti hauna mari nokupenyera ikoko.

yekupazwa ndeyekumapurisa tati yekupazwa ino inyaya yemapurisa kana vasina kuiripota kumapurisa kunobva titungidzo asi dai kuri kunzi yakatanga yaenda kupolisi zvakafanana kuti ukabira munhu ukarova munhu tokutanga waenda kupolisi waenda kupolisi ozouya umhan'ara oripwa nokuti ko unogadziswa kuhurumende asi iwe ukubhadhara unenge usina ndoanosondimonzwa kwamao saka nyaya iripo wakagara nomwana wavaridzi for five years uchimupirigura zviita zvaunoda handiti nenguva yaunoda pawadira saka

handikwanise kuiona kahwani mari yese eh, hatina kumba kuti kahwani oh. tine matenisi atinokupa ukauya musi wa 16 nechidiro anditi tochikuudza tichibhadhara ukadai ukadai ukadai harisi jera haisi mosva tino nguva yatinokupa tinoziva kuti unomhuri yamuchengete Kana dai usina mhuri yauchengeta tinozviziva kuti mari inototsvagwa asi dai uri property tinongotora property totengesa but hatiwanzi kuita izvozvo kana taitirana payment plan hapana painga mbobhadhara one date saka musi wa 16 iwoyo unouya nechimwe chidii nemari yausina kubvisa saka unofanira kubvisa